Hemmäňize salam! Aýyň on bäşine, sentýabryň on bäşine efirium iki nol çykmaly, nesip bolsa. Şol çykyp, hemme zat problemasyz işlese, testden geçse, gül ýalak bolsa, efiriumyň bahasy polny uçýar, ýokaryk raketa on müň dollara çenli baryp bilýär. Ýöne ýüz prosent diýen zat ýok kriptowalýutada bilşiňiz ýalak. Şu wagt danny moment efiriumyň bahasy iki müňe baryp aşak düşdi. Bir müň şu wagt bir müň sekiz ýüz Kyrk sekiz. Biziň dört müň dollarlyk alan altkoinymyz, ýadyňyza düşýän bolsa, iki-üç gün mundan öň efiriumyň bahasy iki müňe ýetende, bitkoinam şo wagt näçedi, ýigrimi bäşe barypdymy, ýigrimi dörde bara-da, iň soňky bahasy. Şoňa baranda bizde bäş müň dollar ýetipdir. Şu wagt dört müň üç ýüz bir zat. Intägem biz plýusda, üç ýüz ýetmiş dollar gidýär-de, ýalňyşmasam, şu ýerde skrinşodyny goýjak. Üç ýüz ýetmiş dollar plýus-da bäş müňe ýetende satmadym, aýdyşym ýaly, dört müň dollara ýetýänçä satamzok diýip. Indi gowy täzeliklere Iran birinji gezek obşem zatda öz istoriýasynda gos zakazlar bolýar-a, döwlete gerek zakaz. Şony kriptowalýutada töledi. Ýöne hiç kim bilenok haýsy kripto haýsy kriptowalýuta bilen töleg edenlerini. Ýöne kriptowalýutada tölenenligi barada zatlary aýtýar. Täzelik çykdy. Ondan daşary ýene gowy täzelik Gazagystanda Binance indi ofitsialny işläp başlaýar. O-da biz üçin gowy. Näçe kriptowalýuta biziň ýaşaýşymyza, durmuşymyza näçe köp girse, näçe köp ulanyp başlasak bize gowy, kriptowalýuta öň alanlar üçin gowy. Naprimýr häzir Biz öň aldyk a uje biz arzan wagt aldyk mysal üçin men dady salanany ýigrimi bäş dollardan alypdym efiriňi dokuz ýüz dollar dokuz ýüz bir zatdan alypdym ondan häzir bahalar galsa i meň bilen alanlarym a başga öňki alanlar bar şolaň hemmesine gowy sebäbi näçe köp adam ulanyp başlasa näçe köp adam içine girse galýa daro soň biz satyp goýberýas. Pullumyzy alýas peýdamyzy. Korçe primerno şoň ýalak. Gazagystanda-da Binansyň ofisialny bolmagy näle häzir Gazagystanda şu wagt tagam maýning dördünjimi bäşinji ýerdemi ýalňyşmasam Gazagystan maýning etmekde. Hytaýda maýning zaprişeno bolandan soň hemmesi diýen ýaly Gazagystana geçdi köpüsi. Ondan soň häzir Gazagystanakylar näçe Binansa köp girse BNB-ňem zady galyp başlar, BNB binasynyň öz zady bardyr, monetasy bardyr, kriptowalýutasy. Prinsip almaly monetalaryň biri. Şu wagt bahasy üç ýüz bir zat boldy öýtýän, ýalňyşmasam, biz şony wapşe aşakdan alypdyk. Oňam bahasy galýar. Obşem biz alanda hemmämiz plýusda bolýarys, näçe köp adam şonuň üçin kriptowalýuta girse, bizde plýusda şonuň üçin biziň özümizem kriptowalýuta bardy, aýdyp berýäs, düşündirýäs adamlara, ştoby Bizede peýdaly i o geljek adamlarda peýdaly. Köp na bizä çista kriptowalýutany pul gazanmak üçin ulanýas. Käbir adam öz biznesinde ulanýa. Mysal üçin diýeli häzir siz lýuboýyňyz western uniondan pul ugratjak bolsaňyz bir ýerik şo taýda näçe alty prosentmi ýedi prosent zat tölýäňiz. Bärde bolsa lýuboý summany ugradýaň bir dollar tölýäň. Ýa maksimum on dollar tölärsiň başga setden ugrasaň. Şoň ýaly. Karoçi kriptowalýuta biziň durmuşa näçe köp girse şonça gowy. Egerde siz söwda etmek isleseňiz kriptowalýutada aşakda silkalary goýjak nomer adin birža Binance meň silkamdan şo taýda registrasiýa etseňiz ýa-da referal it diýen ýerine aşakda ýazyp goýandyryn referal it ýazsaňyz on prosent skidka komisiona i aşagynda edil şoň ýaly bybit bar Eger-de siz Belarussiýada bolsaňyz, Binance işleýän däldir, Bybit-de registrasiýa edip, werifikasiýadan geçseňiz, edil şoň ýalak on prosent skidka komissiona, ondan daşaram başda salan puluňa görä bonus berýändir. Janyňyz sag bolsun, akyllyja targawat ediň.